Eżis semmija ta' Radju Lawretana, nilqakom għal programm Il-Malti il-Letteratura u Lilin, fejn illum ser inkun nintervista lil Dr. Adrian Grima, lettur fid-Dipartiment tal-Malti ġewwa l-Fakultà tal-Arti dwar id-diploma fil-letteratura Maltija li ser tirġa' tiftaħ din is-sena. Adrian Grima jgħallem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta. Speċjalizza fil-metafora u l-preżenza tal-Mediterran fil-letteratura Maltija. Kiseb id-dottorat taħt is-supervizjoni tal-professur Joseph A. Buttigieg u l-Professur Oliver Friggieri b'teżi dwar ħames metafori li sawru l-immaġinarju nazzjonali fil-letteratura Maltija. Dr. Grima huwa l-koordinatur tal-Organizzazzjoni Kulturali Mediterranja Inizjamed li waqaf flimkien ma' oħrajn fl-1998 u jieħu ħsieb il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li jsir kull sena Barra minn hekk, hu kittieb ta' diversi kotba u x-xogħlijiet tiegħu huma trodotti f'diversi lingwi. F'Ottubru tal-2018 id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta se jerġa' jiftaħ kors li jwassal għal diploma fil-letteratura Maltija. Dan il-kors, part-time ta' filgħaxija, b'żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa ta' tliet sigħat il-waħda, huwa mifrux fuq sentejn u jiftaħ darba kull sentejn. Nirringrazzjak Dottor Grima talli lqajt din l-istedina u merħba bik fil-programm. Din id-diploma tiffoka fuq il-letteratura tas-seklu 21. Barra minn hekk, tistħarreġ ukoll l-editjar, il-qari tal-letteratura fil-pubbliku u fuq il-mezzi tax-xandir fost l-oħrajn. X'inhu l-għan prinċipali ta' din id-diploma? Għaliex id-Dipartiment tal-Malti ħa din id-derizzjoni meta ġie biex joħloq din id-diploma?
Din id-diploma tħares lejn il-letteratura tas-seklu 21 f'Malta, però tħares ukoll lejn il-letteratura li kellna qabel, tħares lejn il-letteratura romantika, tħares lejn il-letteratura tas-snin 20, 30 u 40, il-letteratura soċjorealista, awturi bħal Ġwann Mamo, Ġużè Llul Mercer, Ġużè Bonnici, Ġużè Orlando. Tħares ukoll naturalment lejn il-perjodu modern, il-letteratura li bdiet tinkiteb wara li Malta ħadet l-indipendenza fl-1964. Imma għall-ewwel darba f'kors formali tal-Malti fl-università qed nixħtu ċerta attenzjoni eh, fuq il-letteratura li bdiet tinkiteb fis-snin disgħin awturi bħal Henry Holland, Immanuel Mifsud, eh, Clara Zoppardi, Alex Vella Ġera u awturi oħrajn hemm bosta illi biex ngħidlek jiffurmaw flimkien it-tielet mewġa tal-letteratura Maltija. L-awturi li aħna qed nażlu li nsejħulhom l-awturi tal-ġenerazzjoni kosmopolita jew kosmopolitana. Kemm romanziera u novelliera kif ukoll poeti. Iva, il-diploma tħares ukoll lejn l-editjar, il-qari tal-letteratura fil-pubbliku u fuq il-mezzi tax-xandir. L-idea hi li fil-waqt li d-diploma tagħmel dak li isir normalment fil-korsijiet ta' filgħodu fil-baċellerat, Tħares ukoll lejn oqsma li fil-baċellerat aħna m'għandniex ċans niffukaw fuqhom, jiġifieri x'jiġri meta l-letteratura biex ngħid hekk tidħol fl-ispazju pubbliku, fis-sens x'nistgħu nagħmlu bil-letteratura meta jkollna f'idejna l-mezzi tax-xandir, meta niddeċiedu li nippubblikaw, meta nkunu rridu nippromwovu l-letteratura, kif nistgħu nikdbu reċensjoni letterarja, kif nistgħu nippromwovu l-letteratura pereżempju fil-kunsilli lokali u fuq l-internet, dawn huma kollha oqsma illi huma rilevanti ħafna għat-tagħlim u għat-tixrid tal-letteratura Maltija, imma li minħabba l-limitazzjonijiet tal-ħin ma nistgħux niddiskutuhom fil- kors ta' matul il-ġurnata tal-baċellerat. L-għan tad-diploma naħseb li huwa li laqa' flimkien il-letteratura Maltija u s-soċjetà Maltija tas-seklu 21. Soċjetà li hija iktar miftuħa, li hija iktar konnessa biex ngħid hekk mad-dinja mad-dinja kollha, li hija ħafna iktar diġitali, ħafna iktar imqabbda mad-dinja virtwali. U f'din is-soċjetà ġdida aħna naraw li l-letteratura Maltija qed tisfrutta ħafna possibilitajiet u hemm ħafna iktar possibilitajiet li tista' tisfrutta. Hemm ukoll id-dimensjoni tal-ħoss tal-letteratura, d-dimensjoni ġveri l-qari, il-qari tal-letteratura b'vuċi għolja. Il-letteratura mhix biss esperjenza siekta, biex ngħid hekk, ta' xi ħadd li għandu ktieb f'idejh u qed jaqra fuq bank, imma l-letteratura hija wkoll mument fl-ispazju u fil-ħoss, jiġifieri mument li jista' jsir spettaklu fih innifsu, biex ngħidu hekk. U rajna f'dawn l-aħħar snin, Rajna għawmien kbir fl-interess fil-pubbliku, speċjalment fost iż-żgħażagħ, fl-esperjenza letterarja bħala esperjenza f'post u f'ħin partikolari bħala spettaklu, bħala avveniment. U id-Dipartiment tal-Malti permezz din id-diploma qed iħares lejn dawn ir-realtajiet ġodda u qed iħares lejn ukoll possibilitajiet ġodda illi letteratura Maltija għandha, fid-dinja diġitali, fid-dinja tal-pubblikazzjoni, fid-dinja tal-mezzi tax-xandir, fid-dinja tal-kreattività, fid-dinja tal- ta' fejn il-letteratura tiltaqa' ma' forom oħrajn tal-arti, mal-arti nfisha, mal-arti viżiva, mal-mużika. Għalhekk, pereżempju, qed naħdmu Għandna għall-ewwel darba kors eh, fuq eh, il-lirika tal-kanzunetti li qed jagħmlu kompożitur magħruf Alex Vella Gregory. Għalhekk qed naħdmu anki fuq daw l-oqsma illi normalment ma jkunx ċans naħdmu fuqhom. Id-Dipartiment tal-Malti qiegħed jikkollabora mal-qrib mal-BNF Bank Malta plc u l-Kunsill Malti għall-Arti. BNF Malta plc se jħallas il-miżata sa massimu ta' elfejn ewro tal-kors tal-istudent jew l-istudenta li tiġi l-ewwel fil-kors, waqt li l-Kunsill Malti għall-Arti se jagħti għajnuna finanzjarja lill-aħjar erba' proġetti tal-istudenti fit-tieni sena tal-kors Tista' tagħtina iktar informazzjoni dwar dan il-proġett li l-istudenti jridu jagħmlu fit-tieni sena tal-kors?
Iva, d-Dipartiment tal-Malti qed jikkolabora ma' BNF Bank u mal-Kunsill Malti għall-Arti biex l-istudenti li jmorru tajjeb ħafna f'dan il-kors, l-ispejjeż li jkollhom ikunu jistgħu jitħallsu biex jagħmlu l-kors, il-miżati tagħhom ikunu jistgħu jitħallsu minn dawn l-isponsors. Għalina ħaġa sabiħa mmens li għandek entità pubblika ewlenija l-Kunsil Malti għall-Arti u entità privata importanti bank lokali, eh, l-BNF Bank, illi qegħdin it-tnejn li huma jaraw il-valur ta' din id-diploma lil hinn mill-konfini tal-akkademja u lil hinn mill-konfini tal-letteratura Maltija nfisha. Dawn iż-żewġ entitajiet għażlu li jappoġġjaw din id-diploma għax jaraw li hija kontribut importanti lis-soċjetà Maltija fis-seklu 21. Jaraw li din hija inizjattiva li tagħti valur miżjud biex ngħid hekk lis-soċjetà tagħna, lill-kultura, lill-kultura tagħna. Il-proġetti li jagħmlu l-istudenti huma trejn. Fl-ewwel sena l-istudenti jagħmlu proġett dwar xi perjodu tal-letteratura tagħna, il-perjodu romantiku, il-perjodu modern, perjodu kosmopolita, tielet mewġa li semmejna eh, diġa, jew fuq awturi partikolari, waqt li il-proġett fit-tieni sena illi qed jiġi appoġġjat speċi permezz ta' sponsorship, permezz ta' borza ta' studju, erba borza ta' studju fil-fatt ta' 500 euro l-wieħed mill-Kunsill Malti għall-arti dak it-tieni proġett huwa proġett iktar kreattiv, ġveri l-idea hi li inti titlaq mill-istudji akkademiċi tiegħek fid-diploma u tibni xogħol kreattiv. Jista' jkun xogħol pereżempju li laqqa l-letteratura mal-mużika, jista' jkun xogħol li jitlaq minn studju letterarju, studju filosofiku u minnu jinbena xogħol letterarju ġdid. Dan huwa t-tip ta' xogħol illi aħna nħossu illi d-diploma tressaq lill-istudenti tagħha lejh.
Fuq il-fuljett li d-Dipartiment tal-Malti ħareġ dwar id-Diploma fil-Letteratura Maltija hemm il-lista tal-letturi Wieħed jinnota li l-letturi mhumiex biss mid-Dipartiment tal-Malti imma minn oqsma oħra. Fl-opinjoni tiegħi dan jagħmel il-kors iktar interessanti, ikkummenta.
Iva, fil-ktieb li għamilna biex nippromwovu, li nispjegaw u nippromwovu l-Diploma fil-Letteratura Maltija, Hemm il-lista tal-letturi u l-letturi jinkludu taħlita ta' ismijiet magħrufin fl-istudji tal-Malti, tal-letteratura Maltija llum, imma anki ismijiet ta' persuni li jew huma involuti direttament għax huwa x-xogħol tagħhom fil-, biex ngħid hekk, fl-industrija marbuta mal-letteratura Maltija, jiġifieri l-pubblikazzjoni, x-xandir, il-kompożizzjoni u l-kitba tal-mużika, jew inkella huma studjużi mill-qasam ngħidu aħna tal-filosofija bħal Kaldo Merċieqa li magħhom iġibu dixxiplina ġdida, jġibu riżorsi ġodda biex permezz tagħhom narrikkixxu l-istudji tal-letteratura Maltija. Il-letteratura Maltija għandha bżonn il-riżorsi kollha possibbli li jeżistu fil-pajjiż biex kemm il-kitba tagħha u kemm l-istudju tagħha naturalment aħna interessati primarjament mill-istudji eh, tal-lingwa u letteratura Maltija bħala Dipartiment tal-Malti eh, fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Dawn l-istudji tal-letteratura Maltija jkunu kemm jista' jkun komprensivi, jinvolvu kemm jista' jkun ir-riżorsi kollha akkademiċi li jeżistu fil-pajjiż biex ikollna perspettivi differenti, ikollna influwenzi differenti, ikollna filosfi li qed jgħinuna nifhmu l-letteratura tagħna, ikollna kompożituri, ikollna artisti, ikollna pubblikaturi, ikollna edituri letterarji, ikollna xandara, Dawn kollha jgħinuna biex inkunu nistgħu nistudjaw aħjar u ntejbu anki l-kwalità kreattiva tal-letteratura tagħna. Eżempju tajjeb ta' dak li qed ngħid huwa l-involviment ta' Doctor Albert Gatt mill-Istitut tal-Lingwistika u l-Lingwa teknoloġika. Il-kontribut il ta' Dr. Gatt jinsab fil-fatt li qed iħares lejn il-letteratura Maltija u l-lingwa Maltija fid-dinja tal-intelligenza tal artifiċjali, najdu aħna. U kif najdu aħna, kompjuter jista' jiġenera xogħol letterarju awtomatikament. Dawn huma l-frontier il-ġodda tal-letteratura Malta, tal-letteratura dinjija u tal-letteratura Maltija. Ilhom ftit snin issa daw il-frontieri kontinwament jitresqu dejjem iżjed il-bot, dejjem hemm iżjed possibilitajiet. U l-letteratura Maltija qed tħares lejn f'din id-direzzjoni wkoll lejn dawn il-possibilitajiet ukoll u diploma tiffoka anki fuq dawn il-possibilitajiet.
Din id-diploma tesplora wkoll il-kitba kreattiva. Xi jsir f'dan il-kors biex tiġi sfruttata din il-ħila? Iva, d-diploma fil-Letteratura Maltija tesplora wkoll il-kitba kreattiva. Li jagħmel hawnhekk Kaldo Mercieqa li huwa poeta stabbilit u akkademiku li ġej mill-istudji tal-filosofija, jew primarjament mill-istudji tal-filosofija, li għamel hawnhekk f'dan il-kors li għamel tal-kitba kreattiva fid-diploma fil-letteratura Maltija huwa li jaqbad testi kritiċi ewlenin, fosthom testi tal-filosofija, testi stabbiliti, testi klassiċi, anki testi kontemporanji tal-filosofija dinjija, u jara kif dawn jistgħu jixprunawna, jgħinuna, idakkruna fil-kitba kreattiva tagħna llum. Id-diploma mhux il-ħsieb tagħha li toħloq l-awturi, imma L-idea ta' diploma hi li toffri lill-istudenti tagħha l-possibilità li jesperimentaw bil-kitba kreattiva. Għandna studenti ta' diploma illum li huma kittieba magħrufin. Wieħed minnhom huwa Mark Camilleri, l-kittieb tar-rumanzi polizzjeski. U allura xi ħadd bħal Mark Camilleri naturalment se jgawdi minn dil-possibilità li jikteb xogħol kreattiv issa b'ispirazzjonijiet ġodda permezz tal-kors li għamel Kaldo Mercieqa. Però għandek ukoll studenti illi m'għandhomx esperjenza tal-kitba kreattiva, imma li diploma tagħtihom il-possibilità li jesperimentaw forsi għall-ewwel darba f'ħajjithom bil-kitba. m'għandhomx id-dmir jew ir-responsabbiltà li jsiru kittieba għax qed jagħmlu diploma, imma jekk hemm jekk hemm dik iż-żerriegħa fihom, dik ix-xewqa fihom li jiktbu, id-diploma tgħinhom biex dik ix-xewqa, dik iż-żerriegħa jkabbruha.
Min jista' japplika għall-kors u hemm bżonn ta' xi kwalifiċi partikolari biex tapplika għalih? Għal din id-Diploma fil-Letteratura Maltija li jsir darbtejn fil-ġimgħa tnej u l-Erbgħa bejn il-ħamsa u nofs u t-tmienja u nofs, fil-prattika jista' japplika kulħadd. Aħna nitolbu illi studenti li japplikaw li jkunu taħt it-23 sena ikollhom grad almenu ta' ta' f'livell ta' C fil-livell avanzat tal-Malti biex ikollhom bażi soda ta' Malti. Però dawk il il-persuni li jixtiequ japplikaw għad-Diploma fil-Letteratura Maltija u qatt m'għamlu l-livell avvanzat filmati jistgħu japplikaw xorta waħda jekk għalqu jekk ikunu għalqu 23 sena u d-dipartiment jagħmilhom intervista biex jara li huma qed jagħmlu għażla li taqbel mal-ħiliet tagħhom, mad-dispożizzjoni tagħhom. Naturalment xi ħadd li jagħżel li japplika għal din id-diploma, wis probabbli ikollu l-attitudni pożittiva u speċjalment il-motivazzjoni u l-interess biex jagħmel din id-diploma. Ġifieri aħna nħeġġu ħafna lil dawk illi anke jekk qatt ma resqu lejn l-università. Inħeġġuhom biex japplikaw għal din id-diploma għaliex id-diploma ma tassumix li huma diġà għandhom preparazzjoni avvanzata fil-Malti jew saħansitra diġà għandhom grad universitarju. Il-diploma lesta illi hija ppjanata b'mod, hija mfassla b'mod illi anki dawk in-nies li qatt ma studjaw l-università jew transitra qatt ma għamlu livell avanzat fil-Malti jkunu jistgħu jagħmlu din id-diploma u ilaħqu anki ma' oħrajn illi illi jkunu qed jagħmlu diploma li jkollhom diġà tħejja akkademika soda. Fil-kors li għandna bħalissa, fil-grupp li għandna bħalissa ta' studenti, fil-fatt hemm din it-taħlita hemm hemm nies li għandhom diġà letteralment masters fil-letteratura Maltija, imma għandek ukoll nies li qatt ma studjaw il-Malti fil-livell avvanzat. Għandek numru ta' nies li qatt ma ġew l-università jistudjaw. il-ħiliet differenti u r-riżorsi differenti li jġibu l-istudenti magħhom fil-grupp fil-fatt jgħinu ħafna lil xulxin anki l-esperjenzi differenti li jkollhom jgħinu ħafna lil xulxin biex kulħadd jitgħallem mingħand l-oħrajn.
Il-kummenti tal-istudenti li qegħdin isegwu l-kors bħalissa huma pożittivi immens. Huma jistqarru li jħossuhom parti minn familja Id-Dipartiment tal-Malti dejjem lest li jgħinhom, apparti mill-fatt li t-tagħlim tal-letteratura huwa ppreżentat b'mod innovattiv. Għaliex tħeġġeġ lin-nies japplikaw għal dan il-kors?
Iva, aħna kuntenti ħafna b'dan l-ewwel grupp ta' studenti li għamlu qed jagħmlu waslu fl-aħħar issa id-diploma fil-letteratura Maltija. Kuntenti ħafna bil-kummenti pożittivi immens tagħhom. Naħseb illi huma ħadu ħafna minn din id-diploma, tgħallmu ħafna mill-letturi, tgħallmu ħafna mill-kotba li qraw u li użaw. Imma naħseb ukoll li dawn l-istudenti taw ħafna wkoll lid-diploma, taw ħafna wkoll lill-letturi u taw ħafna wkoll minn l-esperjenzi tagħhom, mill-ħiliet tagħhom, mill-ispeċjalizzazzjonijiet differenti tagħhom, taw ħafna wkoll lid-Dipartiment tal-Malti u jien inħoss li aħna nħossu Dr. Bernard Micallef il-Kap tad-Dipartiment u d-Direttur tal-kors jiena u tnejn li aħna nħossu ħafna illi daw l-istudenti il-sem tagħhom bis-sem tagħhom f'din id-diploma il id-Dipartiment tgħallem ħafna u stana ħafna fl-esperjenzi tiegħu, fir-riżorsi tiegħu, fit-tagħlim tiegħu. Daqskemm ħadu l-istudenti inħoss li ħadna aħna wkoll bħala dipartiment u bħala letturi minn għandhom. Lecture ta' tliet sigħat it-tnej fil-għaxija bejn il-ħamsa u nofs u t-tminja u nofs u l-erba eh, l-istess bejn il-ħamsa u nofs u t-tminja u nofs ma dan il-grupp ta' studenti ta' diploma fil-letteratura Maltija It-tliet sigħat itiru. Itiru għaliex l-istudenti huma motivati, huma interessati, dawn qed jagħmlu sagrifiċċju wara ġur, ħafna drabi wara ġurnata xogħol biex jiġu l-università u jistudjaw, imma dan is-sagrifiċċju qed jagħmluh għax għandhom passjoni għas-suġġett, għax jixtiequ jitgħallmu affarijiet ġodda, għaliex jixtiequ illi, illi imissu eh, esperjenzi, jkollhom esperjenzi differenti li aktar x'qatt ma kellhom qabel ma bdew din id-diploma. X'inhuma x-xogħlijiet li jistgħu jaħdmu fihom il-qudiem, forsi anki part-time jew full-time, aħna nimmaġinaw illi, aħna naraw illi studenti li jkunu għamlu din id-diploma jistaw eventualment jaħdmu jew jaħdmu aħjar fil-qasam tal-mezzi tax-xandir fejn tidħol mhux biss il-promozzjoni tal-letteratura Maltija jew il-ktieb Malti, ma anki fil-produzzjoni ta' programmi kulturali f'sens wiesa, imma anki tista' tgħin ukoll lil dawk li jixtiequ jaħdmu fil-komunità fi proġetti marbutin mal-kultura, eh, fi proġetti mal-komunità u fil-komunità. Naħseb li dan huwa eh, kors din hija diploma li tista' tgħin lil dawk illi qed jgħallmu u li jixtiequ jagħtu anki kontribut ġdid fl-iskola u fil-klassi fejn jgħallmu. Eh, dan huwa kors din hija diploma tista' tejn ħafna lil dawk li jaħdmu fi proġetti kulturali, proġetti tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu fl-aqdiet, li jaħdmu f'organizzazzjonijiet, f'istituzzjonijiet nazzjonali statali, privati li jaħdmu f'oqsma kulturali b'mod ġenerali. Naħsbu li din id-diploma tista' tgħin ukoll lil dawk li jaħdmu fl-uffiċini, f'kumpaniji privati li għandhom anki dimensjoni kulturali u soċjali. Din hija diploma li għalkemm mhix marbuta ma' xogħol partikolari ħafna, fil-verità hija diploma li toffri ħafna possibilitajiet lil min huwa interessat f'oqsma differenti u għaldhekk għalhekk inħeġġu ħafna lis-semmiegħa ta' dan il-programm biex japplikaw, ikellmuna, jistaqsuna, l-informazzjoni jsibuha faċilment fuq l-internet imma jekk ma M'għandhomx, m'għandkomx aċċess faċli għall-internet kemm iċ-Ċemplu u l-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Arti u aħna natukom l-informazzjoni kollha li jkun hemm bżonn. Jekk tridu tistgħu tistaqsu għaliha Dr. Adrian Grima u nistgħu nitkellmu u anki niltaqgħu biex nitkellmu dwar din id-diploma.

Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom fl-iskeda tal-festa għal programm ieħor il-Malti il-letteratura u lil hinn. Ħajr ukoll lil Dr. Adrian Grima.